Hêdî hêdî ji vêrê derkevîn. Naçê bîtin ew me pêk ve bibînin. Çi pê nevê têşta zêre van hemî li me digeriyên. Silav. Şanim baş e. Baş e hewa her deh birayet Kenanî nedîtîne? Nav xelkî da Kenanî gelek in. Belê pa deh bira pêk ve nexêr min nedîtîne. Bû çi ew her du zalame tenê seroçavêt xwe diveşêrin? Tu bijî wa gelekî taybet hebî. Çi pê nevêt her tiştekî hey ji ber hin dê hûsayê ser û çavêt xwe diveşêrin. Da biçin sehkînê. Lawî, berî xwe bide wê re he. Baş e ev e hîn kî vebûn? Hîn bû çi wisa ser û çavê xwe diveşêrin? Ev e demekî dirêj e em ê li hewa digerhîn. Tenê me nediviyam zêdetir nexweşî bû ser werê Misirê çêkein hêjayê min. Vê carê jî em hemî aşkera bûyn. Me gelek pêkol kirin û me afna bavê xwe bi cihna da kes me neniyasît. Belê ya şikesta bû. Husa diyare hezkirina xwedayê mezin ser vê çendê bo lewma em aşkera bûyn. Bavê me çitekî diviya gelî bira. Belê pa hezkirina xwedê çitekî dî bo. Da biçîn. Îdî em neşên xwe veşêrî. Werin da biçîn.

Es egerê dûdilî û tirsa te nizanim. Du mohîkî her ew dihên. Erê çi bi serê we hatiye? Ew heta Tûxê bê di bajêra te bê hatine wê di berza bûin. Hêjayê min ê biha giran. Destîrîya hatina jûrê min heye? Were jûr Malik. Ew nûkê di kûçka Exnatonî ve.

Û tu dê bînî ez sîna te. Boçi ev her du rîdan in seyr in jiyana min di êk dem de hatine rîdan. Hev dîtina birayt min û dîtina Zûleyxayê. Him. Her wekî min hemî rîdanên jiyana xwê di pêçayn heta ev rûke ez xwe li beramberî her du rîdana bibînim. Ez bînim eve heskirina xwedê ye, da ku padaş ti dîrkeft na çendîn sala têk dem de werbigirî. Tu nizanî ez çend şeydayê dîtina birayê xwe Binyamînî me. Piştî sî û çend sala. Erê tu bêjî nûkê ew yê çawa ye?

Heta tu naxoyî em ji vêrê naçîn xatîn. Hîn xemo min nexwin. Ez ya baş im. Bê diviyar ser min ez kêmê bixwim, kêm binivim û û kêm baxivim. Ev e tinê têra min heye. Piraniya jiyê min bi xwarinê û nivîstinê veborî. Divêtin ev jiyê mayî.

Esînat, tu dibînî Binyamîn çend lawekê berkeftiye. Ez nizanim dê çawa li ber singî rawestan. Dê di gel wî jî axivî her wekî tu di gel birê di xwe yê dî axivtî. Pê divî tu diliyê nake. Ez dizanim dê çavet me hemî tiştê di veşartî aşkira ken. Hêjayê min, hemî tiştê te fermana me pêkîrî di ber hev e. Gelek baş e, tu ha rew ez dê nugehim. Ser çavan. Wezîrê mezin, serverê Misirê, Yûza Sîf dê de jûr.

Belê pohan gîr û bûn. Te got bû bibirewê xwe biçîk neyêna Misirê. Û ta rastî divêt bavê me razî nebû em wî li gel xwe bînîn. Ev çende bû me bi zehmet bû ku em şên bavê xwe razî kein. Hewe soza xwe bi cih îna we rastî diyar kir. Ez jî dê soza xwe digel hewe bi cih înim û hindî hewe gen min divêt dê de me hewe. Hey cayê min. Tiştekî hey em yê mijîl kirîn. Em hez kên bi te bijîn ka çi tişt e. Guhê min ê li te. Demê em çûne Ken'anê û me barê di xwe danayn. Ew parê di me dayne bi genim hemî di gênîka da bûn. Eger çi bû? Nizama xeletiyek çêbûye heta hîn parê me hemiya bi me bi zivrîn nebe. Erê hin bêjin boçî? Ez bêjim heweviya me taqî bikin û hewe viya hîn bizanin ka dê parê te weba zivrînîn yan jî ne. Yan jî serwerê Misirê divê em careke dî bihîne Misirê vemane? Yan jî divît dilê hema bîte me ve çinkî parêt me kêm bûn. Dibîtin ev hemî hizir û bûçûnê tewet rast û dirist bin. Belê po zêdetir ew bû min divîya ez diyariyekê pêşkêşî babê heweyê Dan Emir bikim. Çinkî min ji gotinê tewe zanî ku ew zelamekê gelekê bi rêz û rûmet e.

Erê tu bûçî ji pêrive may? Bûçî tu narînî? Ez nerîştim çunkî min çi birayê dayikê nîne. Çunkî te gotî herêkî li gel birayê xwe yê dayikê rîng te xwarê. Eger te pê xwe ji bî tu were li dev min rîne xwarê.

Eger ne bû minîne ez gel kesekê wek yoyê ma zerrîn me xwarê. Vê cama çi ye? Bû min jiya nexweşe ez ê tenê ser miza xwarinê bî. Tu lawekê berkeftî û jêhatî.

Zêde barî xemê ji dezdana birayê min Yûsivî. Ew gelekî pîrtir lê hatî. Çinema ji giriyê dê çavê xwe kûre ketin. Belê pam hindî tênê daxwazê jêdkên Yûsivî ji bîr ketin. Ew ji bîr naketin. Çi çê bû? Ma tu ji ber bavê min dikeye girî? Ma ew neşe ji hindê ye. Erê ma tu giriya min seyr bînî. Budan emrekê xerîbiyê ku vana bîr girî. Baş e birayê te miriye? Ew ê tenê dibêjin ku gurgê ew yê xwarî. Min ev ê gulê bûyî. Belê pa ez bawar nakem ev çîroqawaya diriz bît. Hîn deh bira li wê re bûn û we hêla gurgek birayê hewa bixwit.